Nau mai ki Whakamiere. Nau mai, hoki mai ki Whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today we continue our Pakiwaitara Te Kirimata Rau Mīharo o Oz with Te Upoko Tuarua,

Let's continue kia koke tonu tātou, kia hānānā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kiri Matarau Mīharo o Oz, Upoko Tuarua, Te Kaunihera me ngā Tauwhena. Ka ohorere tāna ohonga ake, ka mutu, ka pērā te ohorere me te kino, me kua kore a Tora Tī e takoto mai nā i te moenga ngohe, kua mamae kē pea ia. Ko te mea nei, nā te ohorere i tau ai tōna manawa, i huatau ake hoki ia ki te pānga nei, ā, ka meinga e tautau tōna ihu mātao paku ki tōna kanohi, ka mōkinokino te kōingoingo. Ka noho ake a Toratī, ka kite i te kore o te whare e neke, te kore hoki o te pō uriuri, He whiti mai nō ngā hihi rā te matapihi, waipuketia ana te rūma. Ka tarapeke ia i tōna maenga, me te aha anō, ko Tautau kei ōna rekereke, ka oma tahi ai, ka whakatuwhera i te tatau. He auē mīharo i puta i te kōtiro iti, ā, ka tiro haere ia. Ka whānui haere tāna whākana ki te ao waiwaiā i kite ai ia. kua āta whakatauria te whare e te āwhiowhio, i te horopaki o te āwhiowhio, i te pokapū o tētahi whenua ātaahua. He pātītī kākāriki e taiāwhio ana me ngā rākau rangatira e mātotoru ana i ngā hua reka. He kohikohinga putiputi purotu kei ngā pito katoa, ā, he manu mokorea me ōna huruhuru kura e tioro ana e kakapa ana hoki ngā puihi me ngā rākau. Kei paku tua atu tētahi mimi paku e rērere ana, e pīataata ana hoki i waenga i ngā tahatika kākāriki, e hīwawā ana hoki te tangi whakawhetai nei ki tētahi kōtiro i roa tōna noho ki ngā pākihi pakoko, kiwikiwi anō hoki. I a ia e tū ana, me te tiro hīkaka ana ki ngā āhuatanga mīharo nei, ka kite ia i te whakatata mai a tētahi rōpū, hei tāna, kāre anō i pērā rawa te poka kē. Kāre i pērā i te rahi o ngā pakeke i Māori noa nei ki a ia, engari kīhai hoki i tino iti. Ko te mea nei, tōna pērā te tāroaroa i tō Tora Tī, me te pai hoki o tōna tupuranga hei tamaiti, engari e ai ki tā te karu titiro, kua hia tau nei te kaumātua ake. E toru ngā tāne, kotahi te wahine, me te aha anō, he poka kē te whakakākahutia. I mau i a rātou ngā pōtae porotaka i ara ake ki tētahi pito koi āhua kotahi putu i runga ake i te upoko, ā, he pere iti kei ngā niao i reka ai te tangi i te nekeneke haere. He kikorangi ngā pōtae o ngā tāne. He mā tō te wahine. Ka mutu, he kahu rerehua mā e iri mai nā i ōna pokohiwi. He whetū i pīwawatia i tōna uhi e kanapa mai ana i te rā me he taimana. I kahuria ngā tāne ki te kikorangi pēnei te tae o ō rātou pōtae. ā, he pūtu pīataata me ngā pōkai kikorangi i ngā arero. Hei tā Tora Tī, he pērā te kaumātuatanga o ngā tāne i tō matua henare, tā te mea he pāhau ō te tokorua. Engari kāore e kore i kaumātua kē atu te wahine paku, i keria tōna kanohi ki ngā kūwhewhewhewhe, kua tatahina ōna makawe. Ka mutu, i mārō tāna hīkoikoi. I te whakatata atu a ēnei tāngata ki te whare i tū ai a Toratī i te kūaha, ka tau, ka kōhimuhimu ki a rātou anō, e ngia e mataku nei te whakatata atu anō. Engari, ka hīkoi atu te kuia paku ki a Toratī, ka tuohu atu me te kī, i tētahi reo pīwari, Nau mai rā e te kiri mākutu rangatira, ki te whenua o ngā tauwhena. Kāore e ārikarika ngā mihi i tāu patu i te hine matarau kino te rāwhiti, kia mate rā anō, i tāu wete hoki i ō mātou iwi ki a Herekore. Ka pīkarikari te whakarongo atu a Toratī ki ēnei kōrero, He aha oti e kīia nei e te wahine he kirimākutu ia, nāna hoki te hine matarau kino te rāwhiti patu? he kōhine harakore, mārie anō hoki a Toratī, e hia māero te kawea nei e te āwhiowhio atu i tōna kāinga. Ka mutu, kāre anō ia i whakamate i tētahi mea ā mohoa nei. Heoti, i kawa tau te kuia paku nei ki tāna whakautu, nā reira, ka māne nei te kī atu a Toratī, E mākoha nei tāu ngākau, engari kāore e kore kua hē. Kīhai au i patu i tētahi mea. Hei! Nā tō whare kē i pēnā! Te katakata atu a te kuia paku. Ka mutu, he ōrite tēnā. Anā! Tāna i koke ai, tohu atu ana ki te kokonga o te whare. Arā ōna waewae e rua e pūkana mai ana i tētahi wāhi rākau nā. Ka titiro a Toratī, ka puta ai tētahi paku tangi auē. i reira mārika i raro i te kokonga o te pae i noho ai te whare, ētahi waewae e rua e pūkana mai ana, kua kahuria ki ngā hū hiriwa me ngā matiwae koi. Aue! Aue! te tangi a Toratī, me te kapo i ōna ringa i te pō rarurarutanga. I te āhua nei kua hinga te whare ki raro ki a ia, me aha rawa tātou? E taea te aha? tā te kupu mārie a te wahine paku, engari ko wai hoki ia? Te uinga a Toratī. Ko ia te hine matarau kino o te rāwhiti, pēnei tāku i kī ai i mua rā, te whakahoki a te wahine paku. Kua hia tau ia mauhere ai i ngā tauwhena, whakataurekareka ai hoki i a rātou, pō te ao, ao te pō. Nā whai anō, kua herekore, ā, e whakawhetai ana ki a koe i tēnā, ko wai rā ngā tauwhena te ui atu a Torati, he iwi e noho nei ki ngā whenua rāwhiti i aupēhia ai e te hine matarau kino. He tauwhena rānei koe, tā Torati i ui atu ai? E kāo, heoti, he hoa au nō rātou, ahakoa taku noho kē ki ngā whenua o te raki. I te kitenga a rātou i te hinganga o te hine matarau o te rāwhiti, ka tukuna e ngā tauwhena tētahi karere kakama ki ahau, ā, ka kotahi atu au. Ko au te hine matarau o te rakī. Kātahi rā, te auē a Torati, he hine matarau tūturu koe? Āe rā, te urupare a te wahine paku. Heoti, he hine matarau pai ahau. Me te aha anō, e arohaina nei e te marea, kāore i te pērā te kaha o aku ngari i ō te hine matarau i konei i mua, māna ka mahue kē tāku wete i a rātou. Engari pēnei au, kua kino ngā hine matarau katoa, te kupu a te kōtiro, e hanga mataku nei i te kōrero atu ki tētahi hine matarau tūturu. E kāo, kua tino hē tēnā. E whā anake ngā hine matarau puta noa i te whenua o Oz, ā, e rua ēnā, te noho nei i te raki me te tonga. He hine matarau pai. E mōhio nei au ki te tika o tēnei tā te mea ko au tētahi o māua, ka mutu, kua kore nei e pōhēhē. Ko rāua e noho nei i te rāwhiti me te hauāuru, āe rā, he hine matarau ki kino. Heoti, i te whakamatenga āu i tētahi o rāua, kua kotahi anake te hine matarau kino kei te whenua o Oz. Ko tērā e noho nei i te hauāuru. Engari, te kī a Toratī, i muri mai i tāna āta whakaaro, Hei tā Whaea Emma ki ahau, Kua mate ngā hine-matarau katoa e hia rawa tau ki muri. Ā, ko wai a Whaea Emma? Te ui atu a te kuia paku. Ko ia taku whaea kēkē te noho nei i Kānahi i haramai ai au. Ka huri tā o te hine-matarau o te raki, kua tuohu te upoko, kua tiro hoki ki te papa. Kātahi ia ka tiro whakarunga me te kī, Kāore au i te mōhio kei hea otia ka anahi, tā te mea kāore anō kia rangona te ingoa o taua whenua nā. Heoti anō whāki mai, he whenua mauritau rānei? Āe rā, te whāki atu a Toratī. Koia i pēnā ai, i ngā whenua mauritau hei tāku kua kore tonu he hine matarau, he kiri matarau, he kiri māgutu, he ringa matarau rānei. Engari, kia mōhio mai koe, Kāore anō te whenua o Oz kia mauritau, tā te mea kua motu mātou i te toenga o te ao. Nā konā, he hine matarau, he kiri matarau hoki kei te ururuatanga o mātou. Ko wai rā ngā kiri matarau? Te uinga atu a Toratī. Ko Oz ake. Te kiri matarau paruhi. Te whakautu a Te Hine Matarau me te ngū haere o tōna reo ki tētahi kōhimuhimu. Inā tōna matarau ake i te katoa o mātou anō. Tē noho nei ia i te tāone kānapanapa. I te hia ui a Toratī tētahi pātai anō engari i taua wā tonu ka hāparangi ngā tauwhena i te tū ngū ā-mohoa nei ā, ka tohu atu ki te kokonga o te whare i takoto ai te hine matarau kino. He aha rā tā te kuia paku iwi ai, kātahi ka titiro, ka tīmata ki te katakata. Kua matangarongaro katoa ngā waewae o te hine matarau i hinga, ka mutu kāore he toenga hāunga ngā hū hiriwa. Tōna kaumātua ai te whakamahuki a te hine matarau o te raki. ka tōmitia ia e te rā, koia tōna mutunga iho. Engari, nōu ngā hū, ā, me kuhu e koe. Ka paku toro iho ia, ka hāpai ake i ngā hū, ka tahitahia te puehu, ka hoatu ai ki a Toratī. I uma kūkupa te hine matarau o te rāwhiti i ēnā hū hiriwa, hei tā tētahi o ngā tauwhena, Me te aha anō, he matarau o ēnā, Engari tē mōhiotia nei. Ka heri a Toratī i ngā hū ki rō i te whare, ka makaia ki te tēpu. Kātahi ia ka puta anō ki ngā tauwhena me te kī, Kua pupū ake te matemate āone ki tōku whaea kēkē rāua ko tōku matua kēkē. He mōhio pai nōku ki tō rāua āwangawanga mai ki au. E oti ia koe te āwhina i ahau? Ka mātua tiro ngā tauwhena me te hine matarau ki a rātou anō ka tahi, ka rua, ki a Toratī, mea rawa ake, ka rūrū ngā māhunga. I te rāwhiti kāore e tawhiti ana i konei te kī a tētahi, he koraha whānui, ā, e kore tētahi e ora i te whakawhitinga. Kua ōrite hoki te tonga, te kī a tētahi atu. Tā te mea kua tae atu au, kua kite hoki, Ko te tonga te whenua o Ngāi Hauwhā. Tērā hoki te kupu tā te tāne tuatoru, e mea ana kua ōrite hoki te hau-ā-uru, ā, ko aua whenua te noho ai ngā wīki, he mea whakahaere e te hine matarau kino o te hau-ā-uru, ka mahue te whakataurekarekahiā ōu e ia, mēnā koe e kita. Ko te raki tōku kāinga, te kī a te kuia. ā, kei tōna pito hoki tērā koraha whānui e karapotia nei te whenua nei o Oz. Ka aroha hoki e kō, ka mate tāu noho tahi tonu mai ki a mātou. Nā tēnei i tīmata ai tā Toratī Hotuhotu, he mokemoke nōna i te mātotorutanga o ēnei tauhou, nā ōna roimata hoki i rongo ai ngā ngākau māhaki o ngā tauwhena i te aroha. Nāwai nāwai, ka tīkina ake ā rātou ai kiha, ka hotuhotu hoki. Engari anō te kuia paku, ka unuhia tōna pōtae, ka taurite ai ki te pito o tōna ihu, i a ia ka kaute i te tahi, rua, toru, me te reo ōkawa. Mea rawa ake, ka panoni te pōtae ki tētahi papa tuhi, ā, i tōna mata, kua tuhia ki te tioka mā, ngā pū nui, tukuna a Toratī kia haere ki te tāone kānapanapa. Ka tīkina e te kuia paku te papatuhi i tōna ihu, ā, ka pānuitia ngā kupu, ka ui atu ai, Ko Toratī rānei tō ingoa e kō? Āe, tā te tamaiti i whakaoki ai, tiro whakarunga ana, mukua ana ōna roimata. Nā, me haere koe ki te tāone kānapanapa, I ni pea koe e āwhinatia e Oz. Kei hea te tāone? te ui atu a Toratī. Kei te pokapū o ngā whenua, ā, ko Oz tōna rangatira, arā, ko te kirimatarau mīharo i kōrerohia ai i mua rā. He tāne pai ia? te ui ngā āwangawanga a te kōtiro. He kirimatarau pai ia. mēnā rānei he tāne, he kore rānei, e aua hoki, he kore nōku i kite i a ia. Mā hea hoki au haere ai ki reira, tā Toratī? Mā raro, he roa te haerenga rā ngā whenua, he mārie i ētahi wā, he pōuriuri, he kino hoki i ētahi atu wā. Heoti tonu, māku ngā pūkenga tūmatarau katoa ōku e whakapau, kei pāngia koe e te kino. Kāre koe mō te haramai, te nonoia te kōtiro, me te aha. Kua huri ōna whakaaro ki te kuia paku nei ānō ko ia anake tōna hoa. E kāo, kāre e taea tēnā e au, tāna whakahokinga. Engari, māku tō rae e mitimiti, ā, e kore rawa tētahi e whakamamae i te tangata kua mitimitia e te hine matarau o te raki. Ka whakatata atu ia ki a Toratī, ā, ka āta mitimitia tōna rae. I te pānga atu a ōna ngutu ki te kōtiro, ka waiho atu ko tētahi tohu porohita, kanapu anō hoki, arā, kāori roa ka mōhio a Toratī ki tēnei. He mea para te ara ki te tāone kānapanapa e te pereki kōwhai, tā te Hine-matarau. Nā reira, me uaua, ka kore koe e kite. Tae atu ana koe ki a Oz, kaua e mataku i a ia. Engari kē ia, kōrerohia tō kōrero ki a ia. Tonoa hoki ia kia āwhinatia koe, he konei mai rā e kō. Ka tūpou iho ngā tauwhena e toru ki a ia, ka mihia te pai o tōna haerenga. Meāke, ka hīkoi atu rā ngā rākau. Ka tungou atu te hine matarau ki a Toratī. Ka toru ngā hurihuringa i tōna rekereke mauī, ā, ka whakanumi atu. Me te ohorere hoki o te tautau iti nei, me te hoihoi o tāna auau ki a ia i tōna wehenga. Tā te mea i mataku ia i te ngunguru noa iho i a ia e tū mai ana i mua nā. Engari he mōhio nō Toratī ki tōna hine matarautanga,